Bore da, a chroeso i'r gwasanaeth. Mae'n neis i weld chi. Wrth gwrs, dwi ddim yn gallu dod i mewn i'r ysgol yn go iawn, ond rydyn ni'n mynd i gael stori o'r Beibl a rydych chi'n mynd i gwrdd â Dil Wyn. Bore da Deulwyn. Bore da Mister Cullen. O, bore da pawb. Deulwyn ydw i. Ie, dwi'n gwybod 'ny. Hei Deulwyn, dwi wedi trefnu i ti fynd i Glwb Crochenwaith. O, ble chi'n taro pel trwy hwp? Dwi'n hoffi chwarae gemau. Na, dim croquet, crochenwaith. Pottery. Yn y siop crochenwaith rownd y gornel. O, dwi erioed wedi trio crocodeil waith o'r blaen. Crochenwaith, nag wyt? O, da iawn, gwelais i dy ifanc yn thynnus dy siop mewn siop Cwning Lyn. Dwi'n mynd i wneud hwnna. Hmm,
gwelais i hwnna. Yym, roedd hi'n edrych yn anodd i wneud. O, anodd! O dear, fydda i ddim yn gallu gwneud dim! Dwi ddim yn ddigon da! Na, na, bydd yr athrawes yn dy ddysgu di! Y gyd bydd rhaid i ti wneud yw gwrando a dilyn ei chyfarwyddiadau.
Na, fydd crydan noeth, crochen waith, yn rhy anodd iddi! Ond rwyt ti eisiau gwneud e, ond wyt ti? Rwyt ti'n hoffi'r pethau yn y ffenest? Ydw, ond fyddai byth yn ddigon da i wneud y rheini. Beth am, os mae'r athrawes yn gofyn iddi wneud rhywbeth dwi ddim yn gallu wneud? Ti'n gofyn am ei help. A beth os fydd plant eraill yn chwerthin am rhywbeth dwi wedi wneud? Does dim ots beth mae'r plant eraill yn meddwl. Dim gyda chi, ond mae ots gyda fi. Na, dwi ddim yn meddwl fyddai'n mwynhau gwneud cyffyrddiaduraeth. Crochenwaith.
Rhieni, wel, cei di feddwl amdano fe tra fy mod i'n dweud y stori. Dyma Moses. Mae Moses yn arwain pobl Duw, yr Israeliaid. Dyma pobl Duw. Mae llawer a llawer a llawer a llawer ohonyn nhw. Mae Duw wedi addo gwlad bendigedig i'w bobl. A dyma'r bobl yn sefyll ar lan afon Iorddonen. A dyma Moses. O, ble mae Moses? Dyma Moses. Yn dewis 12 ohonyn nhw i fynd i mewn i'w wlad fel sbiwyr i ffeindio mas amdani. Mae Moses yn dweud wrth y sbiwyr, cyn i ni fynd i mewn i'w wlad, dwi eisiau i chi ffeindio mas popeth amdani a'r bobl ynddi. A, bant â nhw! Wel, roedd y tir yn wych, roedd llawer o bethau yn tyfu ynddo. Roedd llysiau blasus a ffrwythau mor felys. Dyma nhw yn ffeindio grawnwin mor felys a mor blasus yn tyfu. Waw! medden nhw. Mae hon yn wych! Edrychwch ar y grawnwin na. Mae nhw'n enfawr! Mae'r tir yn dda, mae'r bwyd yn dda, ac mae... Ah! Mae'r bobl yn fawr. Ie, yeah, maen nhw'n fel... Cewri. A mae llawer ohonyn nhw. Ydy eich problemau chi yn teimlo fel cewri weithiau? Giants? Efallai, bydd rhaid i chi wneud rhywbeth newydd, neu anodd, mynd i glwb newydd fel Dilwyn, gwneud ffrindiau mewn dosbarth newydd. Sut ydych chi'n teimlo? Rhaid i ni fod yn gryf. Rydyn ni angen hyder. Nawr, dwi'n Cristion, rwy'n sy'n ffrind i Iesu Grist, ac mae Iesu yn helpu fi a rhoi hyder i fi. Ble ydych chi'n ffeindio hyder, dewrder, cryfder? Os bydd rhywbeth yn, yn, yn digwydd yn, sy'n debyg yn anodd i chi, ydy eich ffrindiau yn eich annog chi? Ydy mam neu dad yn dweud wrthoch chi i beidio bod yn ofnus? Sut allwch chi fod yn gryf?

Maen nhw'n cario clwster grawnwin mor fawr, mae rhaid i ddau ohonyn nhw gario fe ar bolyn. Waw, mor fawr! Dyna ni. Ac mae Moses yn gofyn, Ie, beth am y wlad? Beth sy'n ynddo? Beth mae'n fel? Edrychwch, maen nhw'n dweud, ar y grawnwyn hyn. Mae'r tir yn wych. Ie, ie, ond, meddai un arall, mae'r bobl yn fawr iawn. Ac mae deg o'r sbiwyr yn cytuno. Ie, ie, mae'n rhy anodd. Bydd y bobl yn lladd ni i gyd. Ddylen ni ddim meddwl am fynd o gwbl. Ond mae ddau o'r sbïwyr o'r enw Joshua a Caleb yn dweud, Ydyn, mae'r bobl yn fawr, ond mae'r tir yn dda. A mae Duw wedi addo'r tir i ni. Os bydd Duw gyda ni, bydd e'n helpu ni. Ond doedd y bobl ddim â ddiddordeb mewn tir mor gampus. Doedd nhw ddim eisiau cael rhywbeth da oddi wrth Duw. Roedden nhw'n just cwyno Er fod y bobl ddim eisiau gwrando ar Dduw a trystio yno fe, mae Duw yn dal i eisiau rhoi'r wlad iddyn nhw. Dyw Duw ddim fel Siôn Corn, dim ond rhoi pethau da i blant sydd wedi bod yn dda, mae Duw yn rhoi pethau da i bobl drwg. er mwyn helpu ni fod yn dda. Dyna pam anfonodd Duw Iesu. Fel rhodd i'r byd. Ac i bwy bynnag sy'n dweud 'Ie' wrtho fe, mae'n addo bod gyda nhw, a gwneud nhw'n hyderus. Dyna'r hyn y mae Duw wedi gwneud i fi. Wel, yn ein stori, er bod Duw wedi addo helpu ei bobl a rhoi hyder iddyn nhw, dydyn ni ddim eisiau cael help. Felly, mae Duw yn dweud bydd rhaid iddyn nhw aros am flynyddoedd cyn mynd i'w wlad, yn crwydro rownd a rownd a rownd yn yr anialwch, y desert. Ac ar ol 40 mlynedd, dyma nhw, unwaith eto, ar lan yr afon. Ac mae Joshua yn dweud wrth y bobl i drystio yn Nuw. Wel, y tro hwn, Mae'r bobl yn barod i ddweud ie. Maen nhw'n hyderus. Maen nhw'n barod i gamu mewn i'w wlad a gweld beth y, yr hyn mae Dew yn mynd i wneud. Llawer o bethau anhygoel yn nhw. Ond dyna ddechrau stori arall.
Mister Coleman? Ie?
Weithiau mae pethau'n edrych yn anodd, ond dydyn nhw ddim. Nac ydyn, ti'n iawn. Yn y stori, roedd dyn a ddo helpu bobl. Oedd.
Jyst fel bydd athrawes gyda ni yn ein clwb, clwb cro, croch, crochen waith. Da iawn.
Yn helpu ni.
Da iawn.
Dwi jyst angen digon o hyder i fynd drwy drws. Wyt.
Ti ddim yn gwybod sut bydd hi nes bod ti'n trio. Ond weithiau, mae trio angen hyder. Ie, ac os mae bod yn hyderus yn anodd, gallwn ni ofyn i help, i Iesu am help. Gallet.
Felly te, wyt ti'n fodlon trystio yn athrawes y siop crochenwaith a dysgu sut i wneud pethau, cam wrth gam? Ydw, dwi'n meddwl 'ny. Wyt ti dal eisiau gwneud piggy bank cwn i'n ein? Uh, wel, rhywbryd, ond yn gynta, dwi eisiau gwneud rhywbeth symlach. O, fel beth? Doethwaith, crocodeilwaith a chrwthanwaith, yng nghyndilod crochenwaith. O, oh, da iawn, Dilwyn. Dwed hwyl fawr. Hwyl fawr!
A hwyl fawr i chi hefyd. Nes tro nesa. Hwyl fawr!